Atu i bia kan van ruah dingmi hi Pu F. Lalhulh a si. Anih hi YLA timi Lai Young Lai Association timi founder a rak dirhtu a si. I atu ah amah umnak hi Sangau tu, Sangau tu ah a ummi a si. Amah hi YLA konglam he pehtlai in biaruahnak kan van nei lai. keimah ka min cu Ram Uk Hnin ka si. The Chin Post journalist pakhat ka si. Puhul atu bantukin The Chin Post he biaruahnak caan ṭha na kan pek caah na cungah lunglawmhnak tampi kan nei. I Atu ah aa YLA founder pakhat na si bantukin aa YLA konglam he i pehtlaih in aa bia tam nawn te kan van in hal lai. Ya hmasa bik ah nangmah na konglam he tlawmpal nan van kan chimh lai i aa na chuahkehnak na khua taktak he khuazei dah a si?
Ka khua hi khi Phongtlang Phongpi kan timi ah khin Pangrang khua rak um le Pangrang ti a si le mah cu Pangrang khua i chuak ka si.
Mah cu Pangrang khua cu Sangau hika Phongpi tlangtang hram ah ummi ah khin
a kho umnak cu a si le. Atu an um ti maw? An um ti lo.
Acozah nih phungpi hi wildlife sanctuary ah an tuah le minung um kha a rem ti lo le saram hna hna thilnung pawi a lawnmi hna zohkhenhnak ding le thing le mau hna zong kha

Nihin ni te ah hin thlaruk ka kal lio a si kum sawmriat thlaruk sawmriat le thlaruk thlaruk mm. si si ah na upa na upa cang ah, upa cang si YLA a rak dirhtu ah a tu tiang ah na dam rih tikah hin ah kan lawm tuk i YLA konglam he pehtlai in van in hal colh ko ning lo mu mm -hmm. YLA hi zeitik kum in dah na rak dirh?
Kum thongkhat zakua sawm sarih pali September ni kul le ni thum ah dirh a si. Ah, sirim sirim. Le YLA ah a dirhtu na si bantukin ah YLA hi a long form le Cun YLA na rak dirhnak hi zei bantuk lungput in dah na rak dirh? Cun zeiti phun in dah YLA hi zei bantuk ruahchannak in dah na rak dirh?
A lungfawm cu Ianglai Association ti si le Ianglai Association ka ka YLA ti kha va si ko le. Kan ram ah hin Lai Autonomous District Council ram chungah hin uh, mipi a zohkhenh ding meinu meipan hna ngakṭah bongro hna bawmchan a haumi kan timi hna le cun khua le ti runvennak hrimhrim le thiannak lei zongah thianter ding hna i le cun zumhnak ah Khrihfa kan sinak zongah zumhnak Pathian tlei i biatak tein neih khawhnak ding hna le hmakip ah hma kan laknak ding kha a um tiah uai le hidir a si le uh, mipi ca hrimhrim le kan ram kan timi hrang hrimhrim i dir a si. Ah, a si rim. I YLA na rak dir lio ah hin uh, zei bantuk phun in ah na rak dirh eh, zeitin phun in ah na rak dirh ning cang a si?
Keimah mipumpak lungput ah hin kan ram hi dawtu a nei her ka ti le. Cun dawtu nih khan rian biatak te rian biatak te a tuan piak a herh ti kha keimah lungput kha si le. Cun ram buai hna kha kan hai si le rambuai lio oe le khadir si lo ahcun buaitam hnawhnak ah ralkap lak a si maw cun hostel kan timi hna mnf kan timi hna lakah a si maw mipi kha him lo khawh a si uele dir ahcun uele nih khan khana zong khan runven khawh hna lai ti khuaruahnak hna kha um le cun a chung i thil ummi hrimhrim ti le tlang kan ti Zu le hri hna zong pawi a lawnmi hna zu le va le saram hrimhrim hna zong hi zohkhenh an hau le cun runven zong an hau hei ti hna kha va si le cun chiatni chatni kan nei le minung nih chiatni chatni ah hin a ram pumpuluk i hmakhat te i tuan thawh a si lo ahcun Khokhat khokhat i khonghal pawl kan hei ti mi hna le nungak tlangval i khua an zohkhenhnak lawng hi a tlam a tling lo. Cu na cozah zong nih biatak tein hi cu a hngal lo. A cozah hngalh khim in a cozah hngalh khawh in bu hi lianpi in dir sal a tha la tiah Liang Lai Association hi dirh a si le. Cun keimah mi pumpak lawng i pawl lianpi kha dirh khawh kha si lo le dir kho a si lo caah kan hawi hna zong i sawm in tiin ti hna usih ṭha lo maw tiah ahote hote hna maw ka sawm hna le a ṭha ko la tiah hawi hna he kan dir le amah belte a soktu kha keimah ka si le ka lungput kha tiin siseh ti i kan hei ṭuan thawhnak dingah khan hramthawktu mi pumpak sinak ang zong khan ka, ka va si caah khan Wei le founder president ti ka si. Ah, si si si, kan i lawm tuk ne. I uh, YLA na rak dir hlan deuh ka tila cu hi YLA nan rak thok hlan deuh ah organization dang an um a lo? um lo, a um lo. Khuapa ka hei ti ko sila mu, khuapa khat ah nungak tlangval khunghal pawl hna nih cun thi le lo kongkau zongah cun nuamhnaihnak zongah khan an hei i zohkhenh ve ko le kha bantuk association a lianmi ram pumpuluk i zohkhenhtu ding le hma a lak piaktu ding le ṭuanpiaktu ding bu lian kha um lo.
A si hrimhrim. Mah hi YLA nih hin zei hi dah ai timh bik cun a ṭuan a ṭuanmi cun ai timhmi pawl hi zei pawl hi dah an si? Mawṭaw kan nei le maw? Ram le miphun caah ti kha kan mawṭaw lian cemmi cu a si le cun mawṭaw ah khan thil pathum thlen a si le cuka cun Khrihfa ziaza upat ti si le cun sifak rethei hna zohkhenh bokchanh ti ka si le cun lungkhat i phun le ram kha humhak ti hna kha a si le ka ti hoi khan kan tluan thawh ding kha makhalei hoi kha si ti kha mipi sinah khan puan zar a si le cun Phunghrampi tiin kan kal cang le hlan ahcun upadi hei ti hna zong khi na va kal kho le cun Mirang holh in constitution timi hi kan kal kan upadi kha va si ko le mu kan dan kan ti tawnmi kha va si le atu ahcun Lai holh in ma ka kan constitution kha tu a si ca cang ah khan
phunghrampi tiin constitution kha le a si le mah cu constitution ahcun kan kal umtuning ding le cun kan kan hluanthawh ding kha ai ṭial dih le mah cu constitution hruai ning cun kan kal. Atu ah Mizoram chungah Lai ti bak in association kan pin an van dir. Mah hi Lawngtlai district chung ah hin hmun kip ah Hin YLA hi nan dirh dih an um dih maw? Mm, an um dih. Khua kip ah an dir. Mm. Cun Lai Autonomous District Council ram chung lawng hmanh si loin mm. Chakma zong ah khin a ummi an um ve le an tam lo le. Cun Mara District zong ah hin zemaw zat an um sai han ha hmun dangdang kho dang hna zong khin uai le ni otlang hna zong khin an um le a sai ha zong ah khin bral sanga ruk khi an um le mara district zong ah hin uai le timi hin um sirim i atu ah YLA hi a nangma na mu ning ah mum zeitinda na rak dir lio lungput le atu i an tuan mi ah hin na lung a tling maw nangmah na hmuh ningah na rak dirh lio i hi bantuk hi kan ṭuan la tiah lungput in a rak dirhmi tampi um lai cun atu ah an ṭuan chuahmi hi na lung a tling maw YLA nih an ṭuanmi pawl he
kan lung a tling ko hei ti le tlamtling tein an ṭuan ko ti hi cu har ngai le amah belte cu an phak tawk in an ṭuan khawh tawk in an ṭuan le an kal le nihin an phan le kum thong hnih le sawm hnih le pali panga hin golden jubilee an phan ve la kum sawm nga mah kha kum sawm li le pakua an kal chung ah khan an tuan mi hi thil tha tampi um le mi an bawmhchanh mi hna zong tampi an um le cun an tuan thawh lawng hmanh si lo in minung kan lungput hrimhrim cawnnak lei a si maw hiti khuachung i kan tlon len le kan hrut dir ning ding hna zong ah hin hma fakpi in an la le rian tampi an ṭuan le keimah ka khuaruahmi lungput ka rak ngeihmi le ka ka champual bantuk khan a si she tein ma ṭuan kho lo hmanh na selaw tlamtling tein ma ti kho lo hmanh na selaw voi la khat i tlamtling te rian ṭuan hi thil har ngai si le asinain ka lung cu a hmui ngai ko ka tha zong nuam ngai a si rim
la von in hal thuma ko ning lo mu YLA nih hin zeitluk tiang kita rin an tuan kho chawza le atua longtlai district chung i umi lai mi lai hei ti ko silo mu hi ani pe tlei nak ah hin chawza le mipi kara zeitluk in na YLA nih kin rian ava tuan kho i a ṭuan khawhmi rian tete pawl khi tlawmpal in aa nangmah mm. nih aa ke an an phak khawh tawk an ṭuan khawh tawk pawl khi mu zei bantuk pawl khi dah an ṭuan khawhmi pawl a si mm, kan phung hrampi ah kan tluan thawh ding hna zong a tial dih le mm. kan tluan ding hi Khuachung tahchunhnak ah hnawmtaam ngai sehlaw khua hi thianter hna kha si le cun rit khawh thil nungak tlangval maw sio nu le pa hna zong nih rak zuathlai hna sehlaw tampi ding in rihai hna sehlaw mah cu rit khawh thil hei dan hna. hei khap kan ti ko le ti ti lo ding i hei forhfial hna asilole tam tuk hna a um a si si ahcun hei chek i hlawhpiak hlonpiak hna cun mi khrifabu hei si ṭung i khrifa ka si ve ko hei ti ṭung i khrifa ziaza an nun i um lem lo an lungput hna si lem lo hna zong ma cu hei forhfial cun Quality nih hin hnawmhneihnak hi kan herh tuk ve mi hi si le zeimaw chela cun i khel hei ti hna asilole zeimaw puai phun phungphai hei tuah hna cun cultural saw hna kha bantuk hna zong kha uai le len tuah le cun acozah he kan karlak ah hin acozah he i hmuh thiam i riantuanti hei ti kha si le cozah he riantuanti ti na kan phungramphi ah kan upadi constitution ah khan a um le a cozah nih tahchunnak ah sangau khaw chung ah hin rian a van phot le tuan ding an nei le contractor hna maw an ei tuan tan hna le cu zong cu a tha lo in tuan a si ahcun nuai le nih khan a complain khawh le a hi cu tha lo thla in tluanter hna u ei ti hna cun khua chungah lam a van det tukmi ahote dawng hna maw an um kho le maw cu lam det tukmi hna khualak lam a det tukmi hna zong ṭhial u hei ti hna zong khan uai le kha
an cawl ve le nga cu aho hmanh nih vici zong nih a cozah zong nih nan ti kho lo an ti lo zeicahtiah cun a cozah bawmtu le a cozah zong an ṭuan ṭhat lo ahcun a do khotu si i ai ngai vemi uai le kha si a bu kha bu lianpi a si ca le phun le ram hrang hrim hrim dir a sinak ah khan a cozah zong nih hin upatnak an pek ve hna le an zah thiam ve ngai hna a cozah he munkhat in rian an ṭuan hei ti tluk si
mah hi YLA YLA hi zeitindah nan a dotdot in maw a niam bik in a sang bik tiang hi zeitindah nan i pehtlaih ning a si ke brands hei ti sexin hei ti pawl khin zeitindah a dotdot in nan i pehtlaih ning pawl khi zeitindah mm. YLA nan kal ning pawl khi a si
A pumpuluk i zohkhenhtu hi an um le cucu central central hruaitu kan ti hna le maw central upa hei ti ko si law office biaral hei ti zong chim khawh si le cu hna cu president vice president hei ti secretary assistant secretary treasurer finance secretary hei ti hna khan mah kha central kan central hi na ka hi chim dai dua kha her le lawngtlai a si le lawngtlai hi kan district copy a si le a hlan ahcun sangau kha headquarter kan ti ko le kha bantuk hna an biaceih lan dai le ko khan nak kha zung hiti ko si office ka sangau ah kan neih kha si ko le asinain district khuapi kha lawngtlai hong si tung ah cun lawngtlai kan sial mm. lawngtlai kan sial le tu ah hin lawngtlai kin office an nei le an office ah cun central hruaitu kan timi hna khan um matu dot ah cun sub headquarter pali panga nei le Naka central kan timi nih kan samphel tuatar kha an ruat le mah cu ahcun bualpi ti chaklei an hiti le sangau ti nai si le saphet quarter mah cu ahcun sap headquarter hruaitu le ti an si cu hna cu tu nai ka chim bantuk kan president in treasurer tiang khan office biaral khan um le mah cu hnu ahcun executive committee khana nih khan an ruat hna le mi sawm thum hna maw sawmhnih panga hna maw an si le cu hna cu hruaitu biaceihtu lairel khuakhangtu kan si le mat cu tangah cun branch a um khua kip ah khokhat ah branch pakhat an um le cun khua kha len tuk ahcun branch pahnih hna zongah ṭhen khawh si le khua len ngai ahcun a let tuk lem lo ahcun VC an uknak pakhat ah hin branch pakhat a um ve lengmang le Mah cu tangah cun branch tangah cun section a zeitilei hmanh branch pakhat ah khan pahnih kan um hrimhrim ding hei ti tluk kha va si le pahnih an um le tin cun sangautu zongah hin branch pahnih an nei le a tu bik ah hin branch pahnih ka ti cu branch pakhat a um le section pahnih an nei section pahnih an nei le Hika ah Thaltlang lei lam kan timi Thaltlang lei kap ah khin hengmang sekhluang an um le hika lei kap mah hi bazar lei kap ah hin keimah ka min in lalhulh sekson tian dir cucu sekson cu lairel khuakhannak le zohkhennak ah a niam deuh cem an si.
A ṭha tuk na nan i hruai dan. Nan i ṭhit hruai ning nan kal ding hi a changchang dotdot tein um le si a ṭha tuk. I mah hi atu ah YLA founder pakhat na dam rih tikah hin maw i rap na duhmi hei ti phunphai hna hi YLA ṭhithruainak ah hin na nei maw? I remh seh ma hi i remh seh timi pawl khi na lung ah an rianṭuan ding khi na hmuh ding ah maw?
nei ve zeimawzat cu kan nei tahchunnak ah hi ngakṭah buangro hna a ṭuan zohkhenh ning hna hi a ṭha ngai kan ti ko buin a ṭhat a tlamtlin lonak cu bawmhchanhnak lei ah hin a tlamtling deuh lo le cun thazaang an thawhnak lei ah hin thlancaw hei ti hna zeimaw zu hei cek hei ti hna thil ṭihnung deuh zeimaw thawngpang ṭhalo hna hong um ah in hma an lak. Ngai ko bu hin ngakṭah buangro kan timi hna le tizung a ce zohkhenhnak tiva i tizung a ce ummi hna i zohkhenh le tlang ah zawngau a si maw saram a si maw zeipaoh zong maw cu zohkhenhnak ah cun an hmalaknak hi ma cun la ve ngai an tuang ko ngai ngai ko nain keimah ka duh ning ca si deuh lo Hi nakin tha thawh deuh hna sehlaw, ṭuanṭho deuh hna sehlaw, cawṭar deuh hna seh ti cu ka duh. Mm, mm, mm. Siring, siring. Si. Uh, nangmah bak uh, a dirhtu YLA a dirhtu bak he uh, tu bantukin mm. na dam ri pathian nih an dawt le se nangma mm. i uh, hiti deu in khati deu in tia nangma hmurka bak in na van chimmi kha uh, mm. a chung i ummi pawl ca zongah hin hmual nei ngai lai tiah ka ruah le mah hi YLA member sinak dingah hin kum rikhiah te pawl nan nei maw uh, YLA member si duhmi cu kum hleili in kum sawmli panga ti kha a um le member si ding hin mu. Asinain mi nih uai le member si ka duh a ti si ahcun a dam chung kum kum sawm riat a si maw sawm ku a si maw ka tiang zong kan uai le member a si kho membership fee a um le a fee khan pek ahcun members a sinak fee kha pek ahcun

sungpar ngai in an thlah la. Mah cu YLA fi cu zeitindah pek ning si? Na atu ah hin ka hngal set lo le a hlan ah cun fang nga ti si ko le mu. Atu ah hin fanghra dah si la ka ti le ka fiang set lo le cun fangsanak tam a si hmanh ah fangkulnak la tam la lo
membership fee cu tam lo mah cucu kum khat a voi khat tin mo pek si kum khat voi khat kum khat voi khat an pek sirim sirim i YLA hi zeitin da hruaitu upa pawl hi Zeitindah nan i thim ning a si? Thimnak nan tuah ning cang maw hi? General Conference ahhin Central hruaitu le kan timi hi thim an si le maw? Cucu kum hnih dan an thim hna. General Conference ah an thim hna le President an thim le Vice President an thim le Secretary an thim le Secretary zong kha General Secretary ti theng a si. GS ti an si le maw sensor hruaitu le ah khan cun GS min an pu le cun assistant secretary hna finance secretary te zarar ti khan an thim hna le an nih nih khan o zeimaw chel cun advisor zong kha district advisor khan thim hna Advisor hi zeimawchel ahcun pathum hna an thim le zeimawchel ahcun pahnih hna an thim le cucu office lei i a tawhtlaitu an si bik le cu hna nih cun Lion relpi ding bian ceihpi ding executive member zeimawzat kha seingan ha nak tam lo hna zong a si kho kul nak tam lo hna zong a si kho le executive member kha an ruat hna. Cu hna nih cun khua an khan lai an rel le cu bantuk cun ai pehtlaih ning ahcun saphet quarter zongah branch zongah section zongah cuti hoitin i thimnak kha cu kal. Section kan i thimnak hi a pical bak ṭha. Le mah hi YLA hi aa zei ka ti lo office te hna quarter hna special nan neih tikah hin a chung i rianṭuantu upa president hei ti maw cun OB lei khel deuh pawl he thlahlawh thlahlawh nan i pe maw zeitindah thlahlawh kan i pe lo hlawh le hlam nei in an ṭuan lo le hlawh lo i rianṭuantu an si le cucaah cun uaile i biatak te rian ṭuan ding cun mi khuangho taktak mi zawnruat taktak ram le phun dawtu taktak si hna a herh cu lo nih cun hlawhhlam an neih lo caah khan chungkhar lei a har deuhmi hna hruaitu i an thimmi hna hotu an thimmi hna kha an si ahcun an inn lo kaltak kha tu tu chuah le kaltak kha hau le sifah na thei zualtertu zong a si ngainak a um amah belte cu an khuangalnak le khati an i peknak ram le phun rang le khuatlang rang le sifak re thei hna le bawmhchan a mi hna bawmhchannak le an rian tam tukmi an tuannak ah khan a khat lei kam ahcun thluachuah bongmal zong pathian nih a pek ve hna si kan ngeihnak le kan hmuhning hna zong a um lawh le hlam can nei ruam lo YLA a rak dirhtu atu tiang na dam rih tikah hin kan lawm tuk a chung i hika i Lairam i ummi vialte Burma lei zong Saika lei ummi zong nangmah na muihmai bak na van in hmuh khawh tikah hin na cungah lunglawmhnak tampi kan nei. Ka lawm.